jew l-iskola. U taraw xi ħaġa interessanti bagħtuilna hawnhekk. Però toqgħodux tgħidu affarijiet jekk ma tkunux 100% fuqhom. Veru, x'kultant tara xi ħaġa, tkun minn għalik illi inċert fuq dik il-ħaġa li qed tara, ma fil-verità, il-verità tkun xi ħaġa oħra. Mhux qed jiġri f'dan il-każ, ara dan ritratt. Qed tara Omm mat-tifla? Le, dik huma żewġ nisa, fil-verità huma koppja. Tajjeb, ah. għaliex iż-żgħira milquta minn sidri milli żomma u ġera tidher żgħira. Verità mhux żgħira. Le, hija mara.
Dik ittella ħafna content fuq it-TikTok tagħha bl-isem ta' Tiny Tixi. U tajt fuq dawn l-affarijiet li ħafna nies jgħidu affarijiet fuqhom speċjalment li jitifla, eċetera, eċetera. Issa semmek
problemi kważi ta' xejn. Il-problema tibda meta eżempju raw dan ir-ritratt li huwa ritratt ta' żwieġ tagħhom sewwa u jibdew lil twila biex nagħmlu hekk jgħajruha li hija pedofilija, insomma, li ma missiex tkun daqshekk close mat-tifla, insomma, minn dawn l-affarijiet li tara. Fil-verità m'hemm xejn minn dan għaliex f'hemmnikom x'inhu każ għalhekk li tara kunċert li hu dak li qed tgħid. Tajjeb. U kultant anke dak li tara aħjar ma tgħid xejn fuqu ħalli ma jitlux. Di taf x'tiġi naqra wkoll? Etikett. Etikett. Etikett.
Għandna meeting ma' Sur Markett. Tlaqna.
Jiena Raymond Markett nagħlem l-etikett nagħmel kollox perfett. And that's my cat. U dik il-mara tiegħi Ivet iddoq il-klarinett kemm tħobbħi. Aw, Sander, all right! Eh, le, raġġo inta. X'ġejt tagħmel int raġġo? Kif aħna sur market? Jiena tajjeb perfett biex ngħidlek hawn fejn fuq il-net. Le, fuq il-wanna. Eh, Rrid ngħidlek illi jiena Innutajt illi kotba bħal mod dizzjunarju Malti fuq l-etiket Maltija ma teżistix! Ija, hemm minni mhux daqstant mitla tal-kotba biex inkunu nafu x'ħareġ u ma ħareġx. Għal injoranti bħalek hawn diversi stili ta' kotba ngħidu aħna tal-waħx, tifhem, tal-waħx. Bħal ta' Anton Grasso.
Hemm iktar tal-biża' minnhom ibeżżagħni, hemm ktieb żgħir hekk ara, ta' wali żgħir. U mbagħad għandu biċċa minnu tinqata' u tikteb fuqu tgħinni bża' minnu. Check book? Kemm nibża', kemm nibża' x'irrid inħallas in-nies! Insomma, u mort il-librerija u tiskan ta' raġġu. Il-moqs żiżaġni, il-kotba li ssellif mil-librerija kienu kollha għaraq, brija, marki tas-swaba', pages mgħawġin, ommi! Għax jintużaw imma.
Imma nuqqas t'etikett għandek għalfejn tkun għarqan u maħmuġ biex taqra inti, eh, raġġu, insomma. Mort għand il-librar u għedtlu, Librar, għandi ktieb fuq il-bembux? Mela dilettant int. Le, għax jiena naqra bil-mod għax tal-bib mhux jimxi bil-mod żgur mhux hekk. Taf x'qalli raġġo? Qalli bil-qoxra ibsa jew bil-qoxra radba. Għatlu biex trid laqwa li bil-qoxra xinkella ma jibqax bibbux. Jiġibu għarwin. Naħseb, naħseb għal ktieb beda jgħidlek. Eh, għal-ktieb.
Għal-ktieb. Imsomma, qed nitkellimkom fuq il-kodba mhux għax jinteressani ħafna, imma x'ħankun qed noħroġ ktieb jiena stess fuq l-etikett Maltija. 50 euros għal pre-order, ibatuli internet banking, irċevuti mhux ħanati. Imma ma nistax.
Eh, Tajlek, mhux qed nagħti.
Ġifieri nista'. Ara, change subject. All right.
Se jkun fih dan il-ktieb? Ma nafx eżatt għax għadni ma ktibt xejn, imma inti itfa' li fih ftit ewro fl-internet banking u mbagħad tkun taf la joħroġ. Tajjeb, jiġifieri. Għax jiena taf x'għadd.
Għadd la naqqa' ta' xahar telef il-bank nibda nħarbes xi ħaġa. Mhux tajjeb. Bħallejtek bla kliem, mhux vera. Ħammur lem, ħammur lem, raġġo, għaliex jien taf min jien, jiena s-sur Raymond Market, Espert u issa awtur fuq l-etikett. Eh? That's my cat. Dik ivet.
Le, dak ħija Fred. Idoq it-trombon.
Le, bossi suġġett.
L-lum assolutament ma tallimna xej f'dak li huwa etikett sewwa. Qawwija, ma.
Jekk taraw xi ħaġa li tinteressakom u tkunu tafu l-etikett tagħha ibagħtulna hawnhekk fuq il-WhatsApp. Anke jekk tkunu tridu tordnaw il-ktieb. Il-ktieb, jekk ma jeżistix il-ktieb. Home plan, ejja, home plan. U ngħidlek x'nagħmlu għax għajjejt illum. Aħna ħaniqfu hawn, ħorni qasir u niltaqgħu għada. Fil-verità ħorni qasir, eh, bħala. Jiena ħoni, ħanurikom xrajna din il-ġimgħa ma jalla tipis! Sinjuri, kontu tafu li l-bankina hija korsa esklussivament għal ċertu sewwieqa? Hawn għandna lil dan li apparti l-inkariga tiegħu, dilettant tal-bankini! Għax għalfejn għandhom jaqbduk id-dwejjaq is-suq meta tista' tħossok avventuruż u s-suq fejn suppost jimxu n-nies? Insa l-liġijiet ta' traffiku għax meta jkun maġġel dan, żolulu minn nofs! Tajt qed jittessja jekk is-suspension għadu x'tajjeb?